Bisika nuan ngasai Roh Kudus? Roh Kudus ulih ngaga nuan idup belama iya. Roh Kudus dikirumka Tuhan Jesus ari Tuhan Apai. Bup Kudus, The Bible, madah, The Holy Trinity, Roh Kudus sama enggau Anak, Anak sama enggau Apai, lalu Apai sama enggau Roh Kudus. Bup Kudus tu Jaku Tuhan Apai enggau Jaku Tuhan Jesus ti ditulis ngena kuasa Roh Kudus. Kitai ti macha Bup Kudus mega nemu reti utai ti ditulis dia laban kuasa Roh Kudus. Sekali ka nuan bisi pemandai baka Albert Einstein, pan nuan tusah ka nemu reti Bup Kudus enti nadai kuasa Roh Kudus. Ba John dua puluh empat ayat dua puluh enam, Jesus empu madah, Tang penyaup, iya nya Roh Kudus, ke deka dikirum ke Apai dalam nama aku, deka ngajar kita semua utai. lalu ngasuh kita ingatka semua utai ti udah disebut aku ngagai kita. Nya alai bala menyadi dalam Kristus, berandau meh enggau Roh Kudus dulu sebedau macha Bup Kudus. Rom lapan ayat sebelas madahka pun tuju pengarap Kristian. Enti roh iya ke udah ngangkatka Jesus ari mati diau dalam kita, iya ke udah ngangkatka Kristus ari mati deka mega meri pengidup ngagai tubuh kita ti nemu mati ulih roh iya ke diau dalam kita. Besampi meh belama ngagai Tuhan awakka pejalai nuan enda limpang ke bukai ari jalai ti amat nuju Tuhan. Ba Rom lapan ayat dua puluh enam, Santo Paul madah, Baka nya meh chara Roh Kudus nulung kitai lebuh kitai lemi, kitai enda nemu chara besampi tang Roh Kudus minta ngagai Tuhan Apai ngarika kitai ngena temuh ti enda ulih ditelah. John enam belas ayat lapan Lalu lebuh iya, Roh Kudus, datai, iya deka ngayanka dunya amat salah ba pasal dosa, ba pasal pengelurus, enggau ba pasal ukum. Kereja Rasul. lapan ayat dua puluh enam ngagai empat puluh nyeritaka santi Philip ti diasuh siku melikat Tuhan mantu siku pemesai ari menua Etiopia. Dalam kuasa Roh Kudus, Philip maptisa pemesai nya, udah nya Roh Kudus nabanka Philip lalu tekala nya datai di Asotos. Ari cherita nya kitai nemu Roh Kudus ulih mai kitai mindah ari endur siti ngagai endur siti ti jauh dalam sekelip mata. John enam belas ayat tiga belas Tang lebuh roh pemendar datai, iya deka ngiring kitai ngagai semua pemendar. Laban iya ukai bejaku nitihka meleka iya empu, tang deka nyebut semua utai ti didinga iya, lalu iya deka madah ngagai kitai semua utai ti deka nyadi. Salam berita manah ngagai peninga ti baru deka ngelala Tuhan Jesus. Udah nuan mutus ati deka nitihka Tuhan Jesus, nuan deka dibaptisa. Reti nya nuan ada baru lalu nuan deka nerima Roh Kudus ari Tuhan Apai. John tiga ayat tiga, Jesus lalu nyaut iya, Enggau bendar Aku madah ngagai nuan, nadai orang ulih meda Perintah Tuhan Apai enti enda diadaka baru. Kereja Rasul satu ayat lapan, Tang kita deka nerima kuasa udah Roh Kudus nurun atas kita. Lalu kita deka nyadi saksi Aku di Jerusalem, di serata menua Judea enggau Samaria, enggau ngagai ujung dunya. Roh Kudus meri kitai pengering maya kitai lemi, lalu bagi kitai kuasa besaksi indah sampai ke ujung dunya nitih pemaik iya. Kereja Rasul dua ayat empat. Semua sida lalu dipenuhka enggau Roh Kudus lalu belabuh bejaku ngena jaku orang bansa bukai nitihka penau ti diberi Roh Kudus. Rom lima ayat lima Lalu pengadang enda ngelebuka kitai, laban pengerindu Tuhan Apai udah dituangka dalam ati kitai ulih Roh Kudus ke udah diberi ngagai kitai. Santai Paul terus madah ke kitai reti pengadang pa Rom lima ayat semilan. Rom lima ayat semilan, nya alai laban kitai diatu udah digaga lurus ulih darah Jesus, tentu lebih agi ga kitai deka diselamatka iya ari pengeringat Tuhan apai. Pengeringat Tuhan apai ti dipadahka Paul nya tujuh mangkuk pengeringat Tuhan ba Injil pemandang, wahyu tauka revelation. Bala menyadi dalam Kristus ari pemansik pasal Roh Kudus tu taja jauh ari silik. Dia aku meratika pengerindu Tuhan Apai. Ke kitai mensia amat chukup besai. Taja iya meda kitai mensia penuh enggau penyai sereta dosa, iya sanggup nurunka Tuhan Jesus ke dunya nyadi Anak Mensia ngena Kuasa Roh Kudus. Sanggup meh Jesus diperinsa lalu diregang, lalu mati bedarah tungkul atau laban achuk sangkuh seradu Roman. Pemati iya enda lebu laban nyelamatka mensia ti arap sereta rinduka iya. Udah tiga hari iya mati, iya angkat idup baru ulih kuasa Roh Kudus. Iya angkat ke serega lalu madah iya ka datai baru ke dunya. Kitai enda nemu kemaya iya datai baru. Taja pia, Santi Paul tadi madahka, Kitai musim Tuhan ka datai. Hari bulan enggau taun mina apai aja nemu. Ari Rome lima semilan, Santi Paul meri kitai pengandal sereta pengadang dalam ati. Tuhan Jesus deka datai nyelamatka kitai. Ari ditinggang penusah ti nyadi. Maya tujuh mangkuk pengeringat Tuhan dituang bala melikat Iya ke dunya. Enda irau kemaya tu deka nyadi, aram meh kitai madahka orang sepiak kitai pasal utai ti deka nyadi tu. Semua utai tu amat deka nyadi. Sebarang aja maya ti semak tu. Mina apai aja nemu.